Хисеплӗ телекуравҫӑсем! Эпирӗн те Чӑваш наци конгресӗнче халь Чӑваш наци конгресӗн президенчӗ Геннадий Николаевич архив патӗнче хӑнара. Ӗнтӗ пӗлетӗр кӑҫал пӗтӗм чӑваш халӑхӗ, вӑл ӗнтӗ пирӗн республикӑра кӑна мар, пӗтӗм тӗнчери пурӑнакан чӑваш халӑхӗсем пысӑк уяв пулчӗ. Чӑваш наци конгресс не йӗркелнӗренпе ҫирӗм ҫул тултарнине ӗнтӗ уявларӑмӑр. Уявпа пӗрлех паллах шухӑшламалли ыйтусем те тухсах тӑчӗҫ. Эпир ӗнтӗ тӗрлӗ ҫынсемпе калаҫрӑмӑр. Лукьянов Николай Йоглаҫпа, Тургай Валерий Владимировичпа тата ыттисемпе калаҫасшӑн. Ҫав вӑхӑтра, паллах, ӗнтӗ Чӑваш наци конгресс президенчӗпе калаҫмасӑр май ҫуккӑ. Геннадий Николаевич, паянхи кун конгресс мӗнле пурӑнать? Мӗнле тӗллевсем ӗҫлетӗр? Мӗнле сывлатӑр? Ну, чӑваш наци конгресӗ ҫирӗм ҫул тултарчӗ. Апла пулсан эпир ҫирӗм ҫул пурӑнма пултарнӑ, ҫухалса кайман. Халӑх асӗнче те, халӑх ятӗнче те, чӑваш наци конгресӗн хӑйӗн ҫурчӗ те, Хӑйне май ӗнтӗ хӑй ятпа виҫчӗлӗхӗпе ҫырнӑ ҫурт ятарлӑ чарӑну пирӗн кунта Чӑваш наци конгресӗне кашни кун троллейбуссем пӗлтереҫҫӗ наци конгресӗ теҫҫӗ ӗнтӗ. Ҫав вӑхӑтрах ӗнтӗ наци радионе тата наци телевиденине туса янӑ май наци радиопе уйрӑмах ӗнтӗ Чӑваш наци радиопе эпир ӗҫлетпӗр те унта та пирӗн ӗҫченсем Чӑваш наци конгресӗ калаҫать тесе пӗлтерсех тӑраҫҫӗ. Унта регионсем те пӑхаҫҫӗ ӑна. Вот мӗн савӑнтарать ман шутпа, кирек мӗнле хакласассӑн та эпир юбилейне те ман шутпа ҫав тери йӗркеллӗ шайра ирттерсе ятӑмӑр. Пӗр шутласассӑн малтан ӗнтӗ патшалӑх укҫа-тенкӗ кӑштах хӗсӗктерсе каланӑран ирттерес те мар тенӗччӗ, анчах та Чӑваш наци конгресне йӗркеленӗ ҫынсем мӗнле тет, тӑвапӑр-и, тумалла вӗт-ха тесе каланӑран вара хампа мӗн ятарлӑ йышӑну туса эпир ҫак юбилей иртеретпӗр. Пирӗн юбилея ҫавӑн чухлӗ халӑх пухӑнма пултарчӗ пулсах Ҫирӗмултӑ регионта сыврать-ха. Мӗн тери вӑл упренче хавас. Эпир калап пӗринче анчах та вот тепӗр чухне пирӗн правительство ҫыннисем калаҫҫӗ, тархашӑн ун чухлӗ ҫын ан ҫӗнер теҫҫӗ. Но кирек мӗнле агатуя республики кунӗ эпир мӗн чухлӗ халӑха йышӑнатпӑр республика тулашӗнчен. Вӗсем кунта килесшӗн, курасшӑн. Вот юбилея та питӗ нумайӑн тейпӗр калатпӑр вунӑ ҫын тетпӗр пулсан вӗсем вӑтӑрӑн килчӗҫ. Айпӑр вара калатпӑр ладно юрать эппин мӗнле те пулин чӑтӑпӑр йышӑнӑпӑр тесе енчен те халӑх килет пулсассӑн апла пулсан конгресс ӗҫлет апла пулсан вӗсем конгресса йышӑнаҫҫӗ ҫав вӑхӑтрах тӳрех каламалла ӗнтӗ енчен те вот эп ун пилӗк ҫул каялла чӑваш наци конгресне килнӗ чухне ун чухне мӗн чухлӗ через астӑван пӗр вӑтӑр организаци ытларах теперь официаллӑ-мӗн юридически палӑртнисем ӗнтӗ. Халӗ пирӗн тӑхӑр вуннӑ, на ӗнтӗ, нонда ятарлӑ та тӗплӗн ӗҫлекенсем пӗр сакӑр вуннӑшре яхӑнсем тӗплӗнех ӗҫлеҫҫӗ. Ну, хӑш-пӗрисем, паллах, ӗнтӗ унта ячӗшӗннисем те пур, тӳрех каламалла. Но мӗн тӑвас тен, кирек мӗнле организаци вӑл ҫынран килет. уйрӑм ҫын, енчен те ертӳҫӗ ӑна тытса тӑма пултарать пулсассӑн, апла пулсассӑн, йӗркелеме пултарать пулсассӑн, ҫав организаци ӗҫлет. Паян халӑх асӑнчен, халӑх сассинчен, сас, халӑх шухӑшӗнче Чӑваш наци конгресне калӑпӑр читатель пулатпӑр тесен ҫавах пӗлтерет вӑл калӑпӑр читатель пулатпӑр наци конгресс умӗнче теҫҫӗ. Унта халь вӑл енчен те пӗр Нахач ҫуртне те тӗрӗссипе патшалӑх ҫав тери Тӗрӗс мар турӗ ун чухне, калӑпӑр, наци телекомпанине парса ӗнтӗ. Но ҫапах та эпӗ пӗрремӗш этаж пӗтӗмпех вӑл Чӑваш наци конгресӗн ӗнтӗ, эпир ӑна сыхласа хӑвартӑмӑр, упраса хӑвартӑмӑр. Вот, хӑйне ҫуртне туни, ниме туни тата вот ҫав мӗн тери пысӑк пӗлтерӗшлӗ вӑл ниме туни. Ведь пӗтӗм халӑх хутшӑнчӗ, хӗрехи ки пин ҫын пӗтӗмпе. Вӗсен кашнин адресӗ, паспорчӗ, ӑна ҫырасси кӑна мӗне тӑрать. И ҫавӑнпа та ҫак, ҫакна вот ҫуртне туни те хӑйӗн мӗн наци ятарлӑ штаб-хваттерӗ пулни мӗн халӑхра ҫавӑн пек калаҫни наци конгресс умӗнче тӗл пулатпӑр тени вӑл питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Вот ҫавӑнпа та инҫелле ҫирӗм ҫул хушши ҫана тытса пыма пултарнӑ пулсассӑн ятне ҫухатман пулсассӑн йывӑр вӑхӑтсем те пулнӑ эсир хӑвӑрах пӗлетӗр эпӗ те калӑпӑр Чӑваш наци конгресне килне ӑнсӑртран темелле пӗр, пӗр шухӑшпа каласассӑн мӗншӗн тесен эпӗ ун ӗҫне яланах хутшӑннӑ тӑхӑр вун иккӗмӗш ҫултанпах чӗлхе законсене йышӑннӑ чухне те Атнер Петрович Пайгнозар яланах пулнӑ чи нумай калаҫи кӗне вӑтӑр хут ытла тухса калаҫнӑ эп чӗлхе законӗпе патшалӑх канашӗнче ун чухне верховный совечӗ паллах ӗнтӗ Акамсем матур спортчӗ те, эпир пир пек иккӗн нумай ҫан пек ӗнтӗ черетле тухса калаҫни, эпир ыттисене те Николай Нилович Казакова хӑвалаттӑмӑр, атьӑр пире кашни пире кӑна тухса калаҫни аван мар тесе. Унта Кошелева, мӗн Анисимова, Михаил Анисимов, вӑл вӑхӑтри депутатсене калатӑп ӗнтӗ. Вот Атнер Хусан Грашей те ӗнтӗ. Вот ҫакна кал урсӑна-урсӑна ҫав Верховный Советра эпир тӗрӗссипе каласан ҫанталӑка хамӑр майла ҫавӑртӑмӑр темелле ҫавӑн пек депутатсем пулнипе ӗнтӗ эп унта мухтанса каламастӑп вӑл активлӑ эп ҫак ӗҫе хутшӑннӑ Атнер Петровичӑн ман шутпа эпӗ пулӑшакансенчен пӗри пулнӑ вӑл депутат вӑхӑтӗнче мӗншӗн тесен ҫичӗ ултӑ-ҫичӗ ҫын унта пулнӑ ҫав пекреххи те. Эпир ҫавӑнпах та ытти фракцисемпе, ытти депутатсемпе, уйрӑм чӑвашсемпе, ялтан тухнӑ чӑваш депутатӗсене кӑштах тепӗр чух намӑслантарса, уйрӑм калаҫса чӑваш наци, чӑваш чӗлхесем ҫине каланӑ саккуна та йышӑнма пултартӑмӑр. Вӑл чи малтисенчен пӗри пулчӗ тӗрӗссипе каласан республикӑсем хушшинче. Вот Антон Петрович, Иван Андреевич вӗсем вӗсене хатӗрлерӗҫ вӑл саккунсене. Малтан Маша Павлова питӗ пысӑк ҫитӗнӳ пулчӗ. Мӗн тери каҫчен Аркадийпал Шайдак вот его ты прижимал пултӑр. Вот мӗн тери активлӑ хутшӑнчӗ ҫав ӗҫсене эпир ӗнтӗ. Калаҫса, пухӑнса мӗнле политика тытмалла ӗнтӗ. Ҫав вӑхӑтри политикпа усӑ курса ӗнтӗ вӑя шута илсе вот Чӑваш наци конгресне туса хуни вӑл хӑйне май пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулса тӑчӗ. Кирек мӗнле пулсан та, паллах ӗнтӗ, пурне те юраса ҫитме ҫук. Эпӗ калӑпӑр, вот сан телевидение, сан телеканал пурри те вӑл мана питӗ савӑнтарать. Чӑвашла кӑларни те, вот, паллах ӗнтӗ, тӗрлӗ хак, тӗрлӗрен хак паракансем те пур. Но анчах та эп шутлатӑп, уҫҫӑн каласассӑн, Эпир хамӑр шутра пӑхатпӑр та ӗнтӗ, президиумра мӗн чухлӗ ҫын пирӗн кунта, мӗн чухлӗ чӑваш учителӗ, ассоциаци тата ыттисем мӗн чухлӗ ӗҫлеҫҫӗ, ӗҫлеҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах ӗнтӗ пӑхатпӑр та кам пире критикле вӗсем ӗнтӗ тахҫанах конгресран килме пӑрахнӑ. Вӗсем конгресне курмаҫҫӗ, пӗлмеҫҫӗ, анчах ҫав хушӑрах хак пама шутлаҫҫӗ ӗнтӗ. Ну ҫав хушӑрах вот сан телеканалта та пӑхатта хӑш-пӗр ӗнтӗ халӑх повесӗсем унта Мӗнле калама, нимӗнле сӗнӳ-сӳ ҫук вӗсен калаҫӑвӗнче. Ҫав мана тӗлӗнтерчӗ. Пӗртен-пӗр критика. Ман шутпа, вӑл йӗркесӗр япала. Енчен те калӑпӑр, профессор Иванов, Петр Васильевич Ивантаев пек, ваттисен канашӗ пирӗн Наумов, Вера Кузьминична, кунта конгресс патхатӗ, ытти нумай ҫын пек паллӑ ҫынсем ӗнтӗ, Вячеслав Оринов, Вячеслав Христофоров халӑх артисчӗ, Пирӗн мӗн, Чӑваш наци конгресӗсенче ялра юр ушкӑн пур, ӑна вӑл ертсе пырать. Тата ытти ҫавӑн пек ҫынсем, чӑваш чӗлхи учителӗсем, Анисия Павловна Игнатьева, кунтан Лисицына, халь вӗсем кунтан тухма пӗлмеҫҫӗ, вӗт мӗн чухлӗ пулӑшаҫҫӗ. Пӗтӗмпех Чӑваш наци конгресӗ ҫакӑҫа обществӑлла майпа туса пыни вӑл хӑй пӗр енчен ҫыхӑну, тепринчен пӗр патшалӑх умӗнче парӑмлӑ мар. А кирек мӗнле пулсассӑн та ҫак ҫынсен ӗҫне ҫавӑн пек хаклани конгресс вырӑнта йӗрӗнсе ларни калӑпӑр Вӑл тӗхӗнсе каймалла хӑйӗн культура шайне кӑтартать ҫавӑн пек ҫынсенне ӗнтӗ. Вот прибор унта калӑпӑр, пынӑ шакля пуҫне пӗр тепӗр чухне ман хушаматсене асӑнас та килмест кунта тӗрӗссипе каласан. Ытла пысӑк чыс пулать пуль тем. Вӑл хушаматсенче вӗсем вӗт Чӑваш наци конгресне ӗҫлеме чармантарса кӑна пыраҫҫӗ. Мӗнле те пулин япӑх тӑвас, мӗнле те пулин уралар тас. Вӗсен шухӑшӗ те ҫавӑ кӑна. Урӑх тӗллевӗ те ҫуккӑн. Мана ҫавӑ тӗлӗнтерет. И ҫав вӑхӑтрах тата ҫав темех. Чӑн-чӑн шӑп та пуль ҫав ҫынсем. Кӑкӑр ҫапса ҫӳрессе эп чӑваш тесе мухтанса. Вӑт ҫак мана тӗлӗнтерет. Енчен те эп мӗн чухлӗ те пулин чӑвашлӑхшӑн ӗҫ тума пулсассӑн, халӑха йышӑнма пултара пулсассӑн, заявленисем тума, эп кунта халь калама пултарать, мӗн чухлӗ ҫӗнӗ проект эпир тунӑ. Инҫете ҫавна та калӑпӑр, ним хак памасӑр, ним туман тесе ҫан пекинте вот калӑпӑр хӑй вӑхӑтӗнче ҫапла вӗт-ха вӑл пӗри вот хӑех каларӗ унта вӑл сирӗн интервьюра вот тен йӑнӑш турӗнте тухса тарӑм тет. Вун пилӗк ҫул тухса кайнӑ, урӑх конкретне илтмен, курман, пӗлмен, паян вӑл калӑпӑр те влаҫ органӗсемпе ӑнта Пӗтӗмӗшле пӗр чӗлхе тупнипе мӑнаҫланса кайнӑ та конгрессин ҫине аса илнӗ. Тӗлӗнтерсе ярать вӑл, паллах, ӗнтӗ ҫакӑн пек хак пани ҫынсен ӗҫне хак пама пӗлменни. Ведь паян кашни укҫа тенкӗсӗр ӗҫлекен ҫынна пирӗн пуҫ таймалла. Ун пек ҫынсем пуррисем, вӗсем пурришӗн, вӗсем пирпе юнашар пулнишӗн. Мӗн чухлӗ ҫын ҫак ӗҫе хутшӑнать, Олег? Мӗн чухлӗ? Геннадий калаҫу пуланӑ хӑйӗн вырӑнӗнче хам та Чӑваш наци конгресӗнче ҫулталӑк хушши пирӗн чухне Николай Ильич Федоровпа эпир халӑха пуҫпа мар кутпа шутлать тенӗ хыҫҫан Атнер Петрович Хусанкай те конгресӑн чухне ҫавӑн пек сивлерӗмӗр те ҫулталӑк хушши укҫа тӳлемерӗҫ. Эп укҫа пӗр пусӑ килмесӗрех ӗнтӗ ӗҫлерӗм ҫулталӑк хушши. Вӑл жансахат паманни кӳрентерет. Но халь паянхи пурнӑҫ пирки. Вот хальхи вутра Чӑваш наци конгресс статусӗ мӗнле вӑл? Мӗнле организаци? Уставпа. Хальхи ҫӗнӗ устав, утенек устав мар. Чӑваш наци конгресӗ вӑл, тӗрӗссипе каласан, эпир ӗнтӗ ун чухне палӑртнӑччӗ, пӗрремӗш съездрах палӑртнӑ. Вӑл, паллах, ӗнтӗ пӗтӗм тӗнчери чӑвашсемпе ӗҫлекен пӗртен-пӗр организаци паян. Вот юридици тӗлӗшӗнчен эпир региональ регионсем хушшинче ӗҫлекен организаци мӗншӗн? Мӗншӗн тесен эпир ӑна ҫине тӑмарӑмӑр Мускавра ҫӗнекен пӗтӗм тӗнче шайӗнче организаци пулас тесе документсене тӑратнӑччӗ. Шел пулин те пирӗн тӳре-шарса ҫанашкал ӗнтӗ. Мӗнле каламалла, эпир унта виҫӗ хут командировкӑна ятӑм Константин Петрович карӗ, Волков питӗ Мускавра ӗҫлерӗ. Ну анчах та унта пилӗк пин доллар ыйтнӑ пулсах уҫҫӑнах калама пулать. Ну, просто уҫҫӑн каларӗҫ тет. Ҫав чухлӗ барах амарах туса пыратпӑр, йӗркелетпӗр тесе. Пире мӗн тума ун чухлӗ укҫа тӑкас? Эпир пирӗн счет пур, ӗҫлеме пултаратпӑр. Пӗтӗм тӗнче Чӑваш наци конгресне йышӑнать, чӑваш тӗнчи. Вӗсем килеҫҫӗ пулсан, пирпе ӗҫлеҫҫӗ пулсан, манпа ҫыхӑнаҫҫӗ пулсан, президиум почти кӑнаҫҫӗ. Эпир вӗсене йышӑнма пултаратпӑр. Мӗн чухлӗ шкул коллективӗсем кунта килеҫҫӗ. Эпир вӗсене вырнаҫтаратпӑр, тем тӑватпӑр, нумай япаласем ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та политика тӗлӗшӗнчен илтен те каланӑ Вот тепӗр чухне унта сан интервьюна илтнӗччӗ радиопа. Вот эпир паллах ӗнтӗ Чӑваш наци конгресне кӑштах урӑхларах курас курнӑччӗ тенӗ те пулас мӗн. Эпир ӑнланап, ӑнланап калӑпӑр юхӑмсем тӑхӑр вуннӑ ҫулхи юхӑмсем тата паянхи лару-тӑру вот ӑнта вот ыттисем калани тете ҫак шухӑшавсем пурте ӗнтӗ йышӑнаҫҫӗ ӑна урӑхларах лару-тӑру тепӗринчен кала пӗребер влаҫ умне кайса мана никам та калама пултармасть пуҫ ҫапса пурӑнатпӑр тесе енчен те пӗр вӗсен кадрсен политикине патшалӑх йӗркеллӗ тытса пыманни пирки уҫҫӑн калатпӑр патшалӑх канашӗнче тухса калаҫатпӑр пулсан унта чӑвашла калаҫакнӑ калаҫаканни те тепӗр чухне эпӗ калапа мӗнле калаҫ-ха, мӗн хура хушшинче шурӑ тенӗ пек ӗнтӗ эпир тухса калаҫатпӑр та, я шурӑ хушшинче хура. Вара ӗнтӗ унта вӗсем куҫарма та пултараймаҫҫӗ тӗрӗссипе каласассӑн. Халь ӗнтӗ ҫав ӑна йӗркелерӗҫ, а ҫав хушӑрах эпир каллех ӗнтӗ кадрсем пирки культура институтне калӑпӑр. Мӗн каллех, мӗн чухлӗ каларӑмӑр, Пӗр йӗркеллӗ ҫынсене кандидатурӑсене те патӑмӑр ӗнтӗ. Каллех чӑвашла пӗлмен ҫын вулатрӗ. Енченче ҫавӑн пек учрежденисенче тӑрнӑ наци телевиденипе радионче те ӗнтӗ. Хальхи директора ӑна калаҫмар ӗнтӗ. Вот япӑх ҫам пек ӗнтӗ. Йӑнах та организатор тен вӑйлӑ та пулӗ. Анчах та ман шутпа ҫынӑн хӑйӗн хӑйне хӑй хакпампа пӗлмелле. Енчен те эс наци телевиденипе, радиопе никаян пулсан, чӑвашла пӗлмесӗр мӗнле касансӑ, ҫав должноҫа килӗшме пулать. конкурса та хутшӑнма пулать. Эпӗ ҫавӑн пирки пӑшӑрханса калатӑп. Паян наци радио майӗпен ӗҫлет. Ҫав хушӑрах тӑватӑ ҫул хушшинче Шупашкар хулине илтмелле туманни, ман шутпа, вырӑнсӑр. Эпир каллех ҫакӑн пирки хускататпӑр. Чӑваш наци кӑнкӗрсе ҫывӑхи ҫул лартать. Эпир, эпир питӗ ҫывӑхи ҫул лартатпӑр Чӑваш наци телевиденине чӑвашланасса. Хӑҫан та пулин йӗркеленессе. Мӗншӗн паян, калӑпӑр, наци радиода 103 FM паян канал Иккӗн уҫҫӑн Шупашкар ба вӑл цивиль ресторан илме пултарать. Ҫак таранччен вара ҫавна тӑватӑ ҫул хушшинче йӗркелемелле ҫук-ши? Вӗт ҫур халӑхӗ Шупашкарта пурӑнать. Ӗнтӗ эпир ӑна наци радио тетпӗр пулсассӑн, мӗншӗн-ха унта чиновниксем ҫавӑншӑн лараҫҫӗ пулин те? Эпир хумханатпӑр, вӗсем Эпир укҫасӑр, тенкӗсӗр ӗҫлетпӗр. Вӗсем вӗт хӑш-пӗрисем унта ҫӗрпен ытла илеҫҫӗ укҫа. Ҫав тӑватӑ ҫул хушшинче мӗншӗн тумалла мар ҫав япаласене? Паллах тумалла, вӑл чуна ыраттаракан япаласене хускататпӑр эпир, чылай ыйтусем тӑратпӑр. Мӗншӗн хӑй вӑхӑтӗнче эпир те тен пӑхса самантра пӗр вӑхӑтра ытларах ыйтмарӑмӑр пулмалла та директорсем ҫине пачӗҫ те шкулсенче, чӑваш чӗлхине вӗрентессине, вӗсем унта кашни шкулта ӗненӗпе кӑна пӗрер сехет хӑварма тытӑнчӗҫ. Вӑл пире питӗ пӑшӑрхантарчӗ. Ятарлӑ конференци пуҫтартӑмӑр. Министерствӑна питӗ пысӑк критика пулчӗ унта. Эпир ятларӑмӑр унта. Вӗсем ӗнтӗ чӑнах та ҫав пекех ӗнтӗ сӑмах пачӗҫ те тӳрех каламалла, вӗсем хӑйсен сӑмахне пурнӑҫларӗҫ. Вот ҫав конференци хыҫҫӑн темӗн тепӗр ҫул, ҫул тӗлне пӗтӗм шкулсенче чӑваш чӗлхине виҫӗ урокне тавӑрчӗҫ. Балла ӗнтӗ халь тепре ютӑр та лицейсенче ик сехет хӑварнӑ ӗнтӗ. Вот тем темле статус тесен ӗнтӗ. Тӗрӗссипе каласан вӑл та тӗрӗсех мар. Эпир кун пирки те ыйту лартӑпӑр. Иккӗмӗше, чӑваш чӗлхи мӗн паллах ӗнтӗ классемсе ачасем пӗр пек мар чӑваш чӗлхине пӗлеҫҫӗ вӗт-ха. Енчен те ман ачасем чӑвашла пӗлеҫҫӗ пулсассӑн, вӗсене чӑваш чӗлхи уроки кирлӗ те пулман шкулта. Вот, вӗсем, вӗсене урӑхларах вӗрентни кирлӗ. А тепринчен, тепӗр ҫынсен пачах чӑвашла пӗлмен ачасем пыраҫҫӗ пулсан вырӑҫҫыннисене мӗн, вот чӑваш чӗлхине мӗнле вӗрентмелле? Паллах ӗнтӗ вӗсене пӗр класра, пӗр шайра вӗрентме ҫук. И ҫавӑнпа та эпир тӗллев лартрӑмӑр мӗн уроксене пайласси пирки. Акӑлчан чӗлхине мӗнле пайласа вӗрентеҫҫӗ? Ҫавнашкалах чӑваш чӗлхине уроксене кашни шкулта пайласа вӗрентни паян та вӑл пӗр енчен питӗ пысӑк эп шутла пирӗн енчен тунӑ ҫитӗнӳ вӑл вӗрентӳ министерствипе пӗрле эпир ҫине тӑман пулсан вӑл та пулмаҫҫӗ тӗрӗссипе каласан кайран пире ӗнтӗ вот ҫакӑн петне ҫитрӗ пире министерствӑна каяҫҫӗ ӗнтӗ ну тепӗр ҫул парӑр-ха пире мӗнле тепӗр пайламаса вӗрентме тесе ӗнтӗ вырӑн ҫук темскер тесе сӑлтавсем директорсем шыраса хӑшпурисем кунта министерствӑран вӗсене пирӗн пата янӑ ну пӗр-ик виҫӗ директор килчӗҫ тепӗр чухне шампанскисемпе конфетсемпе килеҫҫӗ такашшӑн Вӗсене каланӑ, конгресса кайса ыйтар, вӗсем пилӗк парсан юрать тесе каланӑ вӗсене. Эпир каларӑмӑр ҫук. Шел пулин те пайланмалла пулсассӑн пурин те пайланмалла, йӗркеллӗ вӗрентмелле тесе вот ҫавнашкал системӑна ҫине тӑни эпир шкулсенче ҫак йӗркене туса ҫитертӗмӗр. Вӑл ӗҫ мар-и? Пысӑк ӗҫ вӑл. Обществовая война контроллезены халӗ калӑпӑр ыйтатпӑр. Мӗншӗн-ха икӗ ыйту тӑрать. Тепӗр пӗр ыйтӑвне пурнӑҫларӑмӑр темле шкулсен ыйтӑвӗпе каласассӑн. Унта Раҫҫей саккунӗпе пирӗн юр урокӗсенче иккен программа тӑрӑх унта чӑвашла вӗрентмелли мӗн те ҫук, сӗнӳ те ҫук унта, компонент та ҫук унта. Ҫавӑнпа та хамӑр министерство шайӗнче питӗ пысӑк конференци ирттерсе чӑваш чӗлхи учитель мӗн юрӑ урокӗсене истори учительсене пухсан те ҫакнашкал калаҫрӑмӑр. Вӑл виҫ ҫул каялла ӗнтӗ пулчӗ. Атӑр-ха ҫакнашкал. Атя сирте министерствӑран пире кам чӑрмантарать? Вот мӗн ҫакӑн пек сӗнӳ тӑратма аллӑ процент таран чӑваш юррисене вӗретмелле тесе. Вот, халӑх юррисене вӗретмелле. Чи малтанах чӑваш халӑх гимнӗпе Чӑваш Республики гимнӗнчен пуҫламалла. Вӗсене эрнере пӗр хут та пулин юрлаттарсассӑн ачасене

мӗн ҫак вот суйлав умӗн унта май пулчӗ те пирӗн эпир ӗнтӗ кӑштах суйлав панӑ ҫынкӑтатмӑр анчах та эпир хамӑр ӗҫе пурнӑҫларӑмӑр чӑваш чӗлхи истории тата юрӑ урокӗсен учителӗсене пухса кашни районта тӗл пулу илсе вӗсемпе ӗнтӗ ҫав халӑх юррисене юрласа вот ман директорсене ятласа мӗншӗн сирӗн хӑш-пӗр вот тӗслӗхсем илсе параҫҫӗ те унта мӗншӗн иккен чӑваш чӗлхи класне чи кайран компьютер илсе параҫҫӗ унта калабор илемлетмелле пулсан унта укҫине те памаҫҫӗ ҫавӑн пек ӗнтӗ ман шутпа кашни чӑваш директорӗн хӑйӗн вырӑнӗнче пулсан ӗнтӗ чӑваш чӗлхинпе литературин класӗ ун чи илемли пулмалла вӗсен ман шутпала ҫав тарана ҫитмелле пирӗн шухӑшпала ӑнлавпала Мӗнле вӗсем патне ҫитермелле паян ӗнтӗ? Патшалӑх шайӗнче нумай ыйтнинчен те нумай килет ҫак ӗҫре тесе каласшӑн эпӗ. Вот. Вот фольклор коллективӗсене тӑвас пирки та пӗр паян та килӗшӳ тӑваймарӑмӑр-ха. Культмиренди министерствипеле. Вӗсем мӗн тума кирлӗ? Вот зациклились тет мана министр ҫумми калать этот. Эп кала фольклор коллективӗсене не кашни шкулта йӗркелесе, вӗсене ӑмӑртӑвне йӗркелесе, ҫавна шкулсен ӑмӑртӑвӗн системине пӗр пунктпа кӗртсессӗн вӗсем хӑйсемех йӗркеленсе каяҫҫӗ тесе каланӑ тепӗр фольклор чӑваш халӑх юррисене юрласа ӳснӗ ача вӑл чӑваш культурине нихӑҫан та манмасть вӑл ӗмӗртен пирӗн чӑваш культурине чӗлхине парӑннӑ ҫын пулать ҫавна аталантаракан ҫын пулать вӑл Вот ҫавна эпир паян та хальлӗхе вот ӑнланса ҫитейместпӗр. Но тӗрӗс-тӗпе каласан пирӗнчен тунӑ сӗнӳсем тӳре-шарасене ӗнтӗ, ну, республика президенчӗ ыйтсассӑн калӑпӑр, эпир президент атать пирӗнте, глава теместпӗр. Республика президенчӗ ыйтсан вӗсем тӑваҫҫӗ тенӗ пекӗн те. Вот. Эпир каланӑ чухне те пирӗн ҫине тӑрса ҫӗр хут калама тивет, ҫӗр хут ҫак ыйту пирки хускатма, пӑшӑрханнине пӗлтерме тивет. Мӗн чухлӗ вӑл ҫак шухӑшсене вӗсем вӗсемшӗн вӑл ытлашши ӗҫ. Ну, ҫилтен тумалли ӗҫӗнче. Эпир ыйтнӑ пулсан, мӗн вӑл камах пулмалла. Ну, конгресс ыйтнӑ та вӑл, общество ларган, влаҫ органӗсем ыйтсассӑн вӑл тепӗр тепӗр самант. Вот. Ҫавӑнпа та ҫакӑн пек ыйтусем вот паян кӑна эпӗ халь вот килтӗм патшалӑх канашӗнчен. Унта пирӗн республика конституцийӗнчен патшалӑх сӑмаха кӑларса пӑрахни пирки мӗн тӗрӗссипе каласан паллах ӗнтӗ пӗрлӗхре Раҫҫей мӗн депутатӗсен чи малтан ҫӗклемеллеччӗ ӑна. Вӗсем вот ҫавна ҫав йӗркене пӑснӑ мӗн йышӑннӑ Ҫав хушӑра коммунистсемпе мӗн ЛДПР мӗн депутачӗсем ҫак ыйтӑва ҫӗклерӗҫ. Эпир патшалӑх органӗ вӗт-ха тесе. Мӗншӗн патшалӑх сӑмакан сентимент тухса ӳкнӗ тесе калаҫрӗҫ ӗнтӗ. А вот тӗлӗшсемпе питӗ ҫывӑч ыйту. Эпир кун пирки вот Николай Григорьевич пата калаҫрӑмӑр. Мӗн патне ҫитрӗмӗр тесе. Мӗншӗн-ха Мария Элсем те Тутарстан, Пушкӑртстан удмуртисем никам та ҫав патшалӑх сӑмаха кӑларман. Кӑҫтан тухнӑҫа кам ятне каламалла, кам сӗннӗ чӑн малтан, вӗсен ятаҫтан персона хӑйне хӑй. Паллах ӗнтӗ вӑл. Кам авторӗ, кам?
Автор ӗнтӗ патшалӑх хӑех ҫакӑн пек сӗннӗ те. Чух патшалӑх хӑйунта ҫынсем ҫӗр. Ну, паллах, Пӗрлехлӗ Россия ман шутпа унтан. Единая Россия. Вӗсем ӗнтӗ ҫав главана эпӗн чухне тухса калаҫтӑм каллех вот. Шӑпах ҫавӑн чухне пирӗн питӗ пысӑк конфликт пулчӗ. Михайловский ертсе пырать сессине, Эпӗ тухса калаҫнӑ чухне чӑвашла калаҫрӑм та тӑватӑ минут тытӑмӑр, вӗсем куҫа, мӗн ҫынсем ӗнтӗ вот чӑвашла пӗлменнисем кӑшкӑраҫҫӗ, где перевод, где перевод теҫҫӗ ӗнтӗ, ҫӗм пекенде. Вот. Вӗсем калаҫнӑ чухне вӗсен ӑнланас килет. Ҫак наци ыйтӑвӗсемпе калаҫнӑ чухне паллах каларӑм. Пӗрремӗш ыйтӑвӗ мӗншӗн тухса калаҫрӑм. Наци Конституцине кӗртнӗ чухне наци республикин ертӳҫи наци халӑхӗн, чӑваш халӑхӗн пирӗн уйрӑмах пире илсессӗн чӗлхине пӗлмелле тесе, ҫавна кӗртсе хӑвармалла тесе эпӗ сӑмах каларӑм унта тухса. И паллах ӗнтӗ, чылай чухне пирӗншӗн, чӑвашсемшӗн, чӑваш чӗлхи республикӑра пӗрремӗш чӗлхе пулмалла тесе. Вот. И ҫавӑн ҫавӑ вӑхӑтра тӗлӗнсе каймалла та ҫакӑн пек мӗнле калама хумхану интернет темскерлӑн та регниумсенче ҫакнашкал хумхану пулса пире питлесе михайловскине питлесе ҫырнине эпир шутламанччӗ ҫавӑн пек пирӗн вӑйсем пире хирӗҫле вӑйсем пур тесе вот тӗрӗссипе каласан михайловский пӗр сӑмах кӑна тарать чӑнах та ӗнтерет чӑваш халӑхӗшӗн республикӑри тӑван чӗлхе пӗрремӗш чӗлхе пулмалла ӗнтӗ терӗ. Вара пуҫларӗҫ унта вот пӗтӗмпе иккен, пӑхӑр-ха ӑнта вырӑс чӗлхи иккӗмӗш те пирӗн. Ҫапла эпӗ суда паратӑп, темскер тесе тепри унта тем солдат тӑви команда, темле общественная организация унта пӗтӗмпе ҫырусем ҫырнӑ, мӗн, ну кӑшкӑраҫҫӗ, ҫухӑрашаҫҫӗ. А мӗн ытлашши каларӑмӑр эпир унта? Мӗн ытлашши каларӑмӑр? Нимӗн те ытлашши унта каламарӑмӑр. Тӑван халӑхшӑн тӑван чӗлхе вӑл яланах пӗрремӗш чӗлхе пулмалла. Ашшӗ-амӑш чӗлхи. Мӗн унта тӗлӗнмелли пур. Ҫакӑнта республикӑра пурӑнса, республикӑра пурӑнса ҫавӑн пек вӗсем чӑваш халӑхне хирӗҫ калама хӑяҫҫӗ пулсан, вӗсем пирӗн вӑйсӑрлӑха туяҫҫӗ пулин те. Тен, кунта ӗнтӗ, паллах, ӗнтӗ Чӑваш наци конгресӗнче айӑпӗ пур ӗнтӗ, ӗҫлесе ҫитереймен-и, эп каламастӑп, мухтанса каланӑ паллах, пирӗн ҫитменлӗхсем те унта нумай. Паллах ӗнтӗ, кирек мӗнле те, кирек мӗнле мӗнре те ӗнтӗ пӑнчӑра та хура пӑнча тупма пулать, шурӑра та хура пӑнча тупма пулать. ҫапах та ытти республикӑсем ҫав вӑхӑтрах каласа ҫитереймерӗм-ха ҫав вӑхӑтрах ҫакнашкал шӑв-шав хум пулнӑ ҫӗтре ман шутпа калӑпӑр ытти пирӗн вот enda мухтантларӗ Сӑвар фончӗ те унта Ҫеҫпӗл фончӗ те пирӗн мӗле чӑвашла организацисем пур вӗсем те мӗншӗн те пӗр сӑмах та никам та нимӗн те каламасть мӗншӗн ҫавсене хирӗҫ ле калӑпӑр пирӗн республикӑра Пин ытла обществӑлла организаци. Вӗсем еврей те пӗр чухне я тесене те пӗлместпӗр. Пирӗн культурӑна конгресс ӗҫлемест тесе культурӑна пулӑшмалла тесе ятарлӑ организаци те туса хучӗҫ хӑй вӑхӑтӗнче. Темскер илтӗнмеҫ вӗсем. Илтмест те вӗсене, пӗлмест те. Ҫта-ха вӗсем. Вот ҫакӑнта та ҫакна каласа хӑварас килет. Эпир эсир хӑйӑр вӑхӑтӗнче Ҫеҫпӗл фончӗ ӗҫленӗ, ҫапла вӗт-ха? Эп пулман. Пулман ӑна? Эп Ҫеҫпӗл премия кун булнӑ. Вот Ҫеҫпӗл фончӗ Сӑвар фончӗ унта калӑпӑр ытти организацисене калӑпӑр наци ыйтӑвӗпе ытти ҫыхӑннӑ организацисене илсессӗн ман шутпа вӗсен статусӗ счечӗ пур пулсассӑн, вӗсен статусӗ Чӑваш наци конгресӗнчен енчен тунса Ҫеҫпӗл ят пулсассӑн, вӗсен нихӑш енчен те пӗчӗк мар вӑл. Ҫеҫпӗл ячӗпе чӑваш халӑхӗшӗн конгреслан ытлашши семинарсем, темле конференцисем, халӑхсене пухса, ытти регионсене тухса ҫӳресе ҫав тери пысӑк команда туса вӑйлӑ ӗҫлеме пулать. А мӗн ӗнтӗ конгресс ҫине пӑхса лармалӑпӑр? Эпир мӗн тума пултаратпӑр, тӑватпӑр. Мӗн тумаллине эпир пӗтмен. Эпир кашни халӑх умӗнче, пирӗнӗш халӑх умӗнче, куҫ умӗнче. Ҫавӑнпа та никама та кашни хӑйӗн вырӑнти ӗҫлемелле. Сӑвар фончӗ те, Ҫеҫпӗл фончӗ те, вӗсене нихӑш енчен те никам та катса илмест. ӗҫлер. Тата вӑйлӑрах конгреслан та ӗҫлер, тавлашса ӗҫлер. Ман шутпа, пӗтӗмӗшле пӗр юпана пӗрлештерсе, пӗр пӑнчӑна пӗрлештерсе кашни организацине те эпир тытса тӑни вӑл, вӑл, вӑл тӗрӗсех мар вӑл. Тӗрӗс кунта Виталий Петрович тӗрӗсех калать. Эпир малтан, пирӗн малтан пайрӑланмалла тет, каран пӗрлешмелле. Тӗрӗссипе каласан, чӑнах та эпир пайрӑланса та ҫитмӗ-ха. И ҫав, ҫавӑнпа та Эпӗ тепӗр хут калатӑп ӗнтӗ. Вот унта кирек мӗнле пулсан та Чӑваш наци конгресӗн ирӗке организаци. Патшалӑх органӗсем пирӗн системӑна ытлашши хутшӑнса каймаҫҫӗ. Унта прикалать. Вот патшалӑх айӑплӑ унта влаҫа улӑштармалла. Мана критиклеҫҫӗ ӗнтӗ, паллах, ӗнтӗ. Эп хӑнӑхнӑ вӑл япаласене ӗнтӗ. Паллах ӗнтӗ, ӑна совеҫ пулмалла ӗнтӗ тепӗр чухне ҫавнашкал. Ну, хӑйсем ним туман ҫинчех ҫын ӗҫне ҫавӑн пек ҫынсен ӗҫне пӗлмесӗр, тумасӑр, килсе ҫӳремесӗр вун пилӗк ҫул хушши хак пама, хак пама тӑрӑшни вӑл, вӑл, вӑл просто вӑл нимӗнле мораль тӗлӗшӗнчен нимӗнле те ӑна ӑнланма ҫук. Хӑй вӑхӑтӗнче вот эпир вот унта принчен интервью илнӗччӗ. Вот унта калать вӑл ҫавӑн пек тет вот вӑхӑтсӑр карам пуль тет ӗнтӗ астӑватӑп та халь вот аса илсессӗн калама пулать. Ҫав вӑхӑтра вӗсем Чӑваш наци конгресӗн фончӗ тесе ятпа ятарлӑ счет уҫса ӗҫленӗ. Унта питӗ нумай. Вот Михаил Григорьевич Андронов евӗр тупрежима пултӑр. Вӑл хӑй вӑхӑтӗнче питӗ министр пулнӑ май вӗсене пулӑшнӑ. Ытти бизнесменсем темскер унта иккӗлтӗр унта ҫав эрех мӗненчен ликеровочный заводран те вӗсен тӗлӗнсе каймалла нумай мӗнсем машинсемпе ӑсатнӑ япаласем пулнӑ темскер карян мӗн Эп шутлатӑп. Каян эпӗ ЧНК президенте пулса тӑрсан пирӗн пата наукра, налук системинчен хутсем килеҫҫӗ. Вот ҫавӑн пек ҫавӑн пек фонд ЧНК фончӗн ҫавӑн чухлӗ налук тӳлемен, ҫавӑн чухлӗ суйнӑ. Темскер тесе вара юрать терӗмӗр. Пӑхатпӑр та иккен Чӑваш наци конгресӗн фончӗ ячӗ пур, анчах та Чӑваш наци конгресӗн унта вӗсем ӑна пӗр процент та паман учредитель пулма. Хӑйсем Чӑваш наци конгресӗ ячӗпе ӗҫленӗ, Анчах та кун пек унта пачах ҫуккӑ. Тепӗринчен пирӗн лайф та пулчӗ. Налук системинче эпӗ хутшӑнмарӑмӑр кӑран. Эпир ҫав пек хурав патӑмӑр та, шел пулин те вӑл ятне панӑ, вӗсем укҫа тунӑ, ӗҫленӗ. Хӑйсен ячӗпе кунта конгресс пӗр кус та илмен. Ҫавӑнпа та шел, эпир кунта никам та мар тесе хурав патӑмӑр. А мӗнле эсӗр моральдержӗне сулса пӑхӑр-ха. Мӗнле ӑна Чӑваш наци конгресӗн фончӗ тесе ят пар та ӑна учредитель тесен пӑрса хӑвар. мораль тӗлӗшӗнче мӗнле ӑна хаклама пулать? Ӑна нимӗнле те, нимӗнле... Калаҫу конгресс пӗлмен те, да, да, да, пӗлмен. Нимӗнле пуҫа та шӑнӑшма, шӑнӑҫма пултараймасть вӑл. Вӑл ҫак япала вӑл. Паян пирӗн Чӑваш наци конгресӗ фончӗ ӗҫлет, ӗҫлемен ӗнтӗ кӑтах. Халӗ ӗнтӗ ҫӗнӗ ертӳҫӗ пирӗн унта. Вӑл пӗтӗмпех ҫӗр проценте унта учредитель Чӑваш наци конгресӗ. А вот ҫак ӗнтӗ укҫа-тенкӗ пирки кӗрсе кайнӑ пулсан, ӗнтӗ чӑнах та вот конгресс общество организаци патшалӑх пулӑшмас. терӗн ӗнтӗ эсӗ. Пропустила, может, этем намаз та мелле тытса тӑратӑр, куҫҫурта эсир ҫынсем ӗҫлеҫҫӗ. Кӑҫтан куҫа Тӳрех каламалла.
Ҫакӑн пирки калама пулать. Вот юлашки виҫӗ ҫул хушшинче патшалӑх пире ҫакӑн те ҫӗнӗ проектсем кӗртнипеле эпӗ ӑна патшалӑх канашӗнче тухса калаҫса депутатсемпе тӗл пулса мӗн туса мӗн укҫа-тенкӗ ҫав проектсем валли уйӑрать кӑштах. Тӗрӗсне пӗле каласан, вӑл пӗр ҫын тытса тӑмалла штат укҫи. Вот. Вӑл нумай та мар темелле ӗнтӗ. Ҫав хушӑрах унччен вун икӗ ҫулне, вун икӗ ҫулне пире патшалӑх уйӑрса панӑ ҫулталӑкне алӑ тата ӗҫ ҫитмел пин. Вот ҫав укҫапа эсир мӗн тума пулать, калӑр-ха? Вот мӗн тума пулать? Вот вун икӗ ҫул хушши эпир штатта тытнӑ, ҫуртне те тунӑ, ниме те тунӑ, Ӗҫ таҫтатӗнче ҫуртне тытнӑ чухне вун икӗ ҫын таран пулнӑ. Пирӗн налогӗсем кӑна унта ҫур миллиона тепӗр чухне ҫитнӗ. Анчах та мӗн пулӑшнӑ? Мӗн пулӑшнӑ? Мӗнле пурӑннӑ? Мӗнле пурӑнатпӑр та? Паянхи лару-тӑрура илсессӗн эпир укҫа-тенкӗ тӗлӗшӗнчен тесен ман юлташсем пурри чи малтанах ман юлташсем мана пулӑшаҫҫӗ. Пӗрремӗшӗ вӑл депутатра сакӑр ҫул хушши эп ларнӑ. ӗҫленӗ, эп ларна кӑна мар ӗҫленӗ унта. Калӑпӑр, ҫавӑн чухне паллашнӑ ҫынсем, депутатсем пӗр мӗне юнашар ларнисем икҫер ҫын хушшинче унта еврейсем те питӗ нумай тӗрӗссипе каласан. Вот Рощина та калама пулать, электропаратный заводында мӗн вот ҫавӑн пек ҫынсем, вот Владимир Васильевич Свешников ман ханӑн пӗр шкулта вӗреннӗ ача ӗнтӗ, вот Николай Владимирович Малов, Эдернесем ӗнтӗ хамӑр ентешсем пулнипе Вӗсем ӗнтӗ ӗнтӗ мӗнле калаҫ? Эпир калаҫса эсир мана та кӑштах пулӑшӑр ӗнтӗ. Эп вот хам шутра нар штата тытса тӑма, ман пӗр ҫынна тытса тӑма кӑна налуксем тӳлесен пӗчик пӗчӗккӗн шутланан та чӑраллӑ пин ҫулталӑкне кирлӗ. А пирӗн халӗ те тӑватӑ ҫын-ха. Тӑватӑ ҫын. Вӗсене тӳлемелле тытмалла. Енчен те калӑпӑр ытти пирӗн ҫав пек ӗнтӗ мухтанакан хӑйсене пире хак паракан ҫынсен пӗр секретарь те тытса тӑмасӑр ӗнтӗ ну так тӗлли паллисем пек ун пек раз мероприяти иртерех ҫулталӑкне пӗр иккӗ и ҫавӑнпа пӑнтӑхаҫҫӗ темелле ӗнтӗ анчах та наци конгресӗнче пирӗн секретарьсем эпӗ постоянно ятарласа ӗҫлекен ҫынсемсӗр пирӗн наци конгресс ӗҫлеймест мӗншӗн тесен кунта халӑх кашни кун хӗвӗшет ҫакна курманни ӑнланманни тата ҫынсен ӗҫне хакламанни вӑл ҫынсене хисеплеменнине пӗлтерет хисеплеме пӗлменнине пӗлтерет и нумайӑшӗ ҫавӑнпа та ура лартса Ман шутпа чӑвашсем пӗрлешмелле. Вот вӗсем кӑкӑр ҫапса ҫӳреҫҫӗ ҫав хушӑрах Чӑваш наци конгресӗн ӗҫне. Кирек мӗнле май пулсан та ура хума тӑраҫҫӗ хӑрашӗҫ. Акӑ пӗр тӗслӗхе те кӑтартамӑн. Ак юбилей кӗнекене ҫавра сӗтел пулчӗ. Эп унта каларӑм те, вот хӑш-пӗр предприятисем пирӗн пур ҫынах та наци, вот ҫав наци ыйтӑвӗсене пачах хумхантармасть, чӑваш халӑхӗ вӗсем патӗнче ҫӗнет, пурӑнать, пулӑшас тесе пачах та вот уйрӑмах тереме калам, чӑваш ҫыннисем ертӳ ҫине килеҫ те пан каялла ҫаврӑнса хураҫҫӗ. Мӗнле каламалла, чӑваш наци конгресне лартмар, чӑваш халӑхӗ те, культури те вӗсене кирлӗ мар. Ну, пӗр ӗнтӗ унта кабельсен заводне аса илтӗм эпӗ унта, переборсем тӑвакан завода. Тата ӗнтӗ, ну, ҫул амай тенӗ пек ӗнтӗ пӗр халь ӗнтӗ ханасене йышӑнман ӗнтӗ, калӑпӑр, ҫав ӗнтӗ эрех кӑларакан завод директор патне те кайнӑччӗ ӗнтӗ. Ҫавах та ӗнтӗ пушӑ, уявра пушӑ сӗтел пулмалла мар ӗнтӗ, мӗнле те пулин. Ну, ҫавна та асӑнтӑм та, вот Сергей Иванов э, чӑваша лартрӗҫ те, вӑл пачах ун чухне енчен Вотковский еврей пулнӑ пулсан пире пӗр сӑмахсӑр калӑпӑр, яланах пулӑшатчӗ ҫав пек пысӑк мероприятисенче. А ку пачах иртешрӗн мар, курасшӑн та мар. Ҫак тӗкслесе изек тартӑм та, ҫак пирӗн эп чӑваш тесе ларакан ҫынсем ҫантах ӳсер. Амен тума пангаса пулӑшмалла тесе лараҫҫӗ. Кирлӗ мар пулӑшма, вот ҫавнашкалах шухӑшсене пӗлтереҫҫӗ. А мӗнле ӑнланмалла вӗсене? Малла йышӑна питӗ хӑвӑн хӑвӑн телеканалында ирӗккӗн баран паллах ӗнтӗ ҫавна май пӗрре хушам патне язмасын вӗсем вӗсен хушаматне асӑнма она что-то паян вот Вячеслав Николаевич Оринов та кӗтсе тухса кайрӗ унта мӗн терӗ регаламала Кирлӗ мар. Вилем ӑна тивӗҫлӗ мар тесе. Ӗҫ пирки калаҫма. Ҫӳреччӗр.
Ҫӳрет.
Геннадий Николаевич, вот чӑнах та калӑпӑр, кӑшкӑр ҫынсем эп хам та тӗрӗссипе каласан те, конгресс ӗҫне тӗрӗссипе калатӑп, шалтан пӗлместӗп. Ку ман та айӑп пулин те, анчах та эпир хӑй вырӑнӗнче Атнер Петрович Хусанкайпа ӗнтӗ ӗҫленӗ чухне ҫак ӗнтӗ Конгресс ӗнтӗ аслӑ пуху ирттернӗ чухне эпир ӗнтӗ список тӑваттӑмӑрччӗ кашни организацине ҫырса яраттӑмӑрччӗ. Вот сире валли ҫавӑн чухлӗ квот уйӑрнӑ, ҫавӑн чухне сирӗн делегацию юсамалла конгресса тесе тенӗ ҫырхаҫӑ пек чӗнместӗр вӗсене конгресса, калӑпӑр. Сӑмах май каласан, чӑваш ҫамрӑкӗсен сувар пӗрлешӗвне эсир чӗнместӗр, эпир ӗнтӗ тахҫанпа илмеппӗр сирӗн пек ҫырусем. А тен, Ҫак халиччен мӗскер пулнине анне манса каймалла пирӗн сӑмахран. Тен, малашне ҫак сестри фотне те, унта калӑпӑр, сӑвар, пала, ӗнер вӗсен вӗсен чӑвашсем мар теҫҫӗ кӗсӗ ҫалли, эпир ӗнер пирӗнте чӑваш наци конгресӗ. Вот. Тата ыттисене тен пуҫтармалла тепӗр хут. Вӑл ҫа пирӗн ҫак чӑваш наци конгресӗн статусӗ ӗнтӗ вӑл пӗтӗм нацин, чӑваш халӑхӗн вӑйне, ӑс-тӑнне, пултарулӑхне пӗрлештерсе тӑракан ӗнтӗ организаци. Унта ӗнтӗ тӗрлӗ шухӑшлисем пулмалла мӑшӑтпа. Ӑнлантӑм. Урӑх нимле организаци ӗнтӗ ун пек статус ҫуккӑ. Вӑл Сеспе фончӗ хӑйӗн калӑпӑрӗн уйрӑм хӗсӗк ҫул тейӗпӗр. Пирӗн хамӑрӑн хӗсӗк ҫул. Конгресӑн анлӑрах пӗлтерӗшӗ. Олег, пункта килӗшсех каймас, мӗншӗн тесессӗн, ӗҫлес тесессӗн, Кирек мӗнле темӑна та Ҫеҫпӗл фончӗпе те ҫавӑрма пулать, кирек мӗнле мероприяти те тума пултарать Ҫеҫпӗлпе ҫыхӑнтарса. Ӗҫлес тесессӗн вӑл, ӗҫлес тесессӗн. Анчах та просто унта критиклесе ларас тесессӗн, вот, но инҫен те ҫыннӑн пӗр тӗллев, Чӑваш наци конгресне ура хумалла. Вот пӗри унта, эп каларӑм халь вот ҫав, ӗнтӗ вот вӑл калӑпӑр, эпир халь наци телевиденийӗн Ертӳҫӗпе Ҫӗнтӗкӗнте ҫирӗп ыйтса хирӗҫле докладра юбилейра каланӑшӑн, каланӑшӑн вӗсем питӗ ҫилленнӗ те, но пирӗн конфликт пырать. Эпир ыйтатпӑр. Ҫав вӑхӑтрах ӗнерхи пире ҫырса илчӗҫ пысӑк передача та пирӗн витӗмпех пулать вӑл майӗпен. Эпир, эпир шавланипеле майӗпен. Ҫав вӑхӑтрах пирӗн ҫак ӗнтӗ эп чӑваш тесе тесе ҫӳрекен, кӑкӑр ҫапса ҫӳрекен ҫын каять те картфелӗ патне, мӗн соглашени тӑвать ӗнтӗ. Унта тухма пӗлмест-ха. То есть вӗсем мана хирӗҫле, то есть ӗнтӗне эп кирӗҫеп пулсан, вӑл унта ун патне уже манпа усӑ курса эп хирӗҫнипе усӑ курса, вӑл унта ырӑ пулать те, ну унта хӑймӗҫсене тӑвать тата еще. Ну, тӑванӗсене ӗҫе вырнаҫтарать. Ҫав вӑхӑтра, ну, апла пулсан чӑваш идейине сутса, хӑй чӑваш тесе кӑшкӑрса ҫӳрет пулин те, чӑваш ҫавӑн пек ҫынсемпе мӗнле пӗр чӗлхе эпир тупӑяпӑр-и вӗсемпе? Эпӗ хам енчен вӗсем тӳрех калам, Пурне те чӗннӗ. Эпир сана та чӗннӗ вӗт-ха юбилей. Мана йыхрав хучӗ килмерӗ теме пулать. Эпир сире пурне те шӑнкӑравланӑ. Секретариатра сирӗн эсир те списокра пулнӑ. Сирӗн пурин те эпир каланӑ. Пурне те кам Шупашкарта пурӑнать, сире те Вали йыхрав хучӗ хатӗрленӗ. Кунта килсе илмелле сире. Эпир килтӗм, чӑнах та тӗрӗс ҫӑлкапа шӑрса тупаймарӗҫ. Пӗлмест. Ну, шӑрса тупаймарӗҫ ман хушӑмра. Сана енчен шӑнкӑравланӑ калсан пуласшӑн. Эп пӗлмест мӗншӗн. Э, унта унта ман пата та кӗмеле пулнӑ. Тӗрӗссипе калсан нимле ыйту та пулман. Эпир Тургая та чӗннӗ, калӑпӑр, вот Ҫеҫпӗл фондне те чӗннӗ. Унта громадсем пирки каламан. Эпир ыттисене те, ҫав лешсене те, вот ҫав кӑкӑр ҫапса ҫӳрекенсем пурне те чӗннӗ. А ҫав вӑхӑтрах ҫакӑн пекки бир хисеплесе чӗнетпӗр ну паллах унда временда сирматра кстат временде чӑнах та вырӑсла ҫырнӑ ибна вӑл ҫавӑнта пӗртен-пӗр тӗрӗс сӑмах пулчӗ Унта вырӑсла ыйхра тунӑ, тӗрсех калать вӑл. А ҫавӑн пек пулчӗ ӗнтӗ. Но ип ҫук вӑхӑтра ӗнтӗ пирӗн пулӑшакансем ҫырса хунӑ та вырӑсла, и вона пӗтӗмпех ӗнернӗ ҫырса пӗтернӗ. Вара мӗн тумалла? Халь ҫӗнӗрен приглашенисем тумалла-и тесе. Вара я питӗ ун пирки кӑмӑлсӑр пултӑм. Но ҫавах та тепӗр хут ҫырса мӗн ун чухне ҫавӑн пек ӗнтӗ саман пулмарӗ вӑл. Чӑнах та вӑл тӗрӗсех Чӑваш наци конгресӗн эпир ҫыракан ҫырусем можете тен правительствӑра пӗртен-пӗр Чӑваш наци конгресӗнчен тен вӗсем чӑвашла ҫырусем килеҫҫӗ. Вӑл вӑл вӑл енчен тӗрӗсех каламалла темелле. Ҫав вӑхӑтрах эпир каланӑ пурне те чӗнтӗмӗр тесе. А вот тепринчен илсен вот ҫавӑнтах ӗнтӗ вот уйрӑм сӗтел ҫине вӗсем те ҫав ҫынсемех ӗнтӗ кирлӗ мар там сӗтелмен тума ерекштерме текенсем ӗнтӗ ӗнтӗ ҫавӑнтах вӗсем ҫавӑнтан уява ӗнтӗ Сӑсарнӑ вӗсем те унтах лараҫҫӗ пурте. Пурте унтах лараҫҫӗ. Эпир никама та хӑваласа кӑларса яман. Чи, чи пахи вӑл, эпир никама та ан килӗр тесе каламанни. Ан килӗр тесе пире ҫӳлтен калаҫҫӗ пулин те эпир никама та ан килӗр тесе каламастпӑр. Вот мӗнле мӗнле пӗр юхӑм, пӗр утӑм тумалла-ха, калӑпӑр вӗсем халь вот Татарстанти унта тепӗр пирӗн наци ертӳҫине ӗнтӗ Вот мӗншӗн, паллах ӗнтӗ, вӑл унта голова умӗнче те кӑштах критиклеме тӑрӑшнӑ ӗнтӗ, вот команда ҫок темскер тесе, вӑл конгресне пачах пӗлмест. Ҫак ҫынсен сӑмахӗпе калаҫать. То есть ҫанта кӗрсе кайнӑ та ӗнтӗ. Ҫав вӑхӑтрах вӑл Агадуйне те эпир Чӑваш наци конгресӗ пуҫарса ирттертӗмӗр Агадуй. Мӗн тери пысӑк мероприяти вӑл кашни ҫул. Эсир манатӑр пулин те. Енчен те сана укҫа памаҫҫӗ, а эпир Агадуй иртеретпӗр. чӑвашлӑха ҫӗртес тесе, эпир мӗне, патшалӑх иртерменни те сивлесе, иртеретпӗр вӗт-ха. Ҫав вӑхӑтрах унта вӑл пӗр коллектив та Тутарстанта килмест. Ҫав вӑхӑтрах ҫавӑн пекки вӑлсем пурта теҫҫӗ, питӗ чӑваш наци лицейне уҫнӑ ҫынна ӗҫрен кӑларттарать. Ҫав тери Гаврилов, это пӗлен, мӗн тери чаплӑ чӑвашчӗ. Вӑл халӗ ҫынна аякка тӗксе ячӗ. Роза Николаевна Чентаева та пур. Чӑваш йӑли-йӗри кӳнине пӗлекен, вӑл тарӑннӑн пӗлекен ҫын Тутарстандан та ҫуккӑ та урӑх унтан. Вӑл хӗрарӑмран ытла. Ӑна та вӑл пӑрать. Вот. Ҫав хушӑрах кӗмел сасӑна та ямасть никама та. Ну, практически тӗпрен илсессӗн Чӑваш наци конгресӗпе вӑл ҫыхӑну ҫухатрӗ. Ҫав хушах вӑл официаллӑ ман полномочиллӑ представитель мӗн документне илсе ҫӳренӗ. И ҫавӑн пек хӑтланнӑ хыҫҫӑн тата ҫавӑн пек Чӑваш наци конгресне хирӗҫле пыракан ҫынсемпе хутшӑнса кайнӑ ҫынна, ҫынна и тата ҫакӑн пек тӗслӗхсем панӑ хыҫҫӑн калӑпӑр, вот пирӗн драма театрӗ Тутарстана каймалла та Вӑл пӗтӗм пек калаҫса хучӗ. Ӗҫне тунӑ вӗсем, калаҫса татнӑ считаҫ та пулмаллине. Вӑл, вӑл килет те драма театр директорӗнчен, халь вӑл пирӗн министр, ыйтать. Аллӑ процент ҫав ӗҫлесе илнӗ укҫаран сирӗн Яковлевпа тӳлемелле. Ну, хушаматне калаҫмаҫҫӗ паллах ӗнтӗ. Ну, пирунта пирӗн Яковлев ертӳҫи. Вот. Аллӑ процентран ыйтать. Вӑл кала вӑл. Мӗнле-ха ҫавӑн пек драма икран килӗшменнине пула ахатить те, вӑл тухать те каять те. Ҫав театрсен лартмалли вырӑнсенче вӑл театр пулас умӗн темиҫе кун малтан, пӗр ик кун малтан ятарласа шӑпӑр-шапӑр шӑпӑрлансене пуҫтарса темле артистсене ӗнтӗ тӳлевсӗр ҫӳрекенсене мӗнсем тесе пуҫтарсан те концертсем лартса тухать театра ҫынсем ан кайччӑр тесе вот эпӗ вот директор калани вот организаторӗ калани ҫантӑк драма театрын чӑмака каласа кӑтартрӗҫ те тӗлӗнсе карам эпирте миҫе пин укҫаланта ҫухаттӑрмӑр ҫав ҫынна пула тесе а вӑл ҫавӑнта пи сирӗн команда ҫук темскер тесе пире вӗрентме хӑтланать вӑл ҫамрӑк-ха пире вӗрентмешкӗн эпӗ вӗт хӑҫантанпа чӑваш наци юхӑмӗнче Унӑн вӗренмелли темӗн чухлех. Вот халь уяв иртенипе унта калӑпӑр иртереҫҫӗ. Чӑнах чаплӑ уяв. Анчах та Тутарстанта иртерни вӑл унта укҫи-тенкине те параҫҫӗ. Анчах та йӗркелеме те пӗтӗмпех патшалӑх хӑй ҫине илет. Унта мӗнле каламалла хӑнана килнӗ ҫын пек кӑна ҫӳреме те пулать вӗсен системинче. Ҫав уяв шухӑшне те халӗ каласа карашнӑ эпӗ. Уяв шухӑшне параканни Чи малтан эпӗ пулнӑ. Унта та эпӗ хутшӑнмасӑр юлман. Сигабидуллин пулса унта ертӳҫӗ, халь вӑл депутат, Раҫҫей Думин депутачӗ, питӗ пуян ҫын, главач ӗнтӗ. Района ертсе пыракан чӑвашсене питӗ хисеплетчӗ. И вара ун чухне ҫавӑн пек шухӑш панӑччӗ. А мӗншӗн чӑвашсене ана тумне пирӗн мӗн чухлӗ сирӗн районта чӑвашсем пурӑнаҫ? Чӑвашсен мӗнне уявне, уйрӑмӑн иртерес мар сирӗн тесе ӗнтӗ. Ун чухне эпӗ хӑнана карӑм та, вӑл ӗнтӗ тутарсемпе пӗрле иртесшӗн та. Унта пӗтӗм чӑваш коллективӗсем тӑраҫҫӗ. Ҫак тутарсен уявӗнче Сабантуй тесе итленӗччӗ. Анчах ячӗ Сабантуй. Эп калатӑп, мӗн-ха вот чӑвашсем пирӗн хамӑр йӑла-йӗрке пурать-ха, тесе. Ҫын пекинче шухӑша панӑччӗ те, кайран Аксакова каланӑ ҫын пирки. Кайран вӗсем Аксаковпа тӗл пулнӑ хыҫҫӑн ҫак шухӑша, пурнӑҫа кӗртрӗҫ. Ӑна тӗрӗссипе каласан, чи, чи малти, чи малтан ӗнтӗ ӑна Аксакова кунта каламалла, Исига Быдуллина. Вӗсем ҫак шухӑша, ҫак шухӑша ӗнтӗ пурнӑҫа кӗртрӗҫ. тӗрӗссипе каласассӑн. Но вот ҫавӑнпа та ҫавӑн пек ӑна ҫавсене шута илсе эпӗ хамӑн полномочный представительсен официаллӑ хаҫат урлӑ пӗлтерсе хӑтартӑм. Ну, паллах ӗнтӗ. Ну, теприне те вот ҫавӑн пек кӑкӑр ҫапса ҫӳрекене. Вӑл пирӗн вице-президент пулнӑ экономика ыйтӑвӗпе. Тяпки вулатӑн пирӗн?
Ну, каламастпӑр хушаматсене. Вице-президент пулсанна халь ну, пулнӑ вӑл пирӗн экономика ыйтӑвӗсемпе пулнӑ, да. Анчах та эп ӑна пӗр вӑхӑтра тӑватӑ уйӑхлӑха хан вырӑна хӑварнӑччӗ. Вот. И ун чухне кайма шутланчӗ. Мӗн, мӗн ҫапӑҫса пымасть тесе унта. Кусем жалобӑсем ҫырать, значит, ҫахавҫӑсем тӗп стрелкаласах шпырсем унта. Мӗне каламалла, мӗн кӑна тӗрӗслемерӗҫ пур пирӗнне ҫавнашкал туса. Ну, ура хураҫҫӗ темелле ӗнтӗ. И ҫав хушӑрах, ну, вице-президент пулса тӑватӑ ҫул хушшинче мӗн турӗ-ха? Вот Эп ним те каламасть. Вот, э, может, Александр Петрович ҫынтан вӑхӑт пулмарӗ те чухне, анчах та пире вице-президент э, ятне тытса ҫӳресе, паян вот калӑпӑр пире Угасов мӗнле пулӑшать Николай Федорович, ҫаплах-тха. Вот вӗсем вот унта чурне чухлӗте туман. Тӑватӑ уйӑх хӑвартӑм конгреса антарса лартнӑ вӗт-ха. Им пирӗн э, пӗр алӑк хӑлӑпе улӑштарнӑ. Вот пирӗн ҫав, эпир хӑварнӑ эс калакан ҫын. калӑпӑр, ну, мӗн тумалла? Пӗтӗм финанс тӗлӗшӗнчен пирӗн судсем, документсем килӗҫ. Тӑватӑ уйӑх хушшинче иккен, конгресса салатса яма пулать. Вара республика кунӗ умӗн, вӑл миҫе ҫул, пирӗн ҫул калла пулчӗ, республика кунӗ умӗн ман пата хамӑрӑн секретариатран те питӗ ҫын пек ӑслӑ хӗрарӑм ӗҫлетчӗ унта Лена Этлцкерӗн те. Вӑл Геннадий Николаевич шӑнкӑравлать те калать, Геннадий Николаевич, Вара халь вӗсӗр чӑнах килместӗр-и вара тет. Вӗт тет, эсир халь тет уявра тет, пире тет каларӗ тет ӗнтӗ. Вот эсир хӑвар вырӑна хӑвар ҫын каларӗ тет. Эсир мӗнле хӑнасене чӗнсе тултарнӑ ҫапла йышӑнӑр терӗ те тет, тухрӗ те карӗ тет. Вара тет эпир шутларӑмӑр та тет, а ведь ячӗ ҫапах та эсир халлӗхе официаллӑ президент пирӗн, ячӗ япӑх ячӗ вӗҫех сирӗн ҫине каять. Тетпӗр тет ӗнтӗ, Геннадий Николаевич кун пек юрамасть, сирӗн тухмалла хӑвӑртрах. Вот ҫав уяв умӗн эрне юлсан мӗн пӗтӗм халӑха йышӑнассине виҫҫӗр ҫын ытла килчӗҫ пурне те йышӑнассине йӗркелерӗм кайран ҫав ӗнтӗ финанс лару-тӑрӑвне йывӑрлатса ҫитернӗ самантра ҫав финанс лару-тӑрӑвне эпӗ тепӗр ҫулталӑк хушши аран-аран тухса ӗлкӗртӗмӗр ҫав йывӑрлӑхсенчен судсенчен вӗсенче вӗсене нимте тӳлемен ӗҫ укҫи тӳлемен ҫурт тытса тӑрассишӗн тӳлемен вот нумай ҫан пекки баласем йывӑрлӑхсем ҫитсе тухнӑ и ҫавӑнпа та мӗн тӑвас тен Тухрӑм та хамӑн ӗнтӗ заявленине каялла илсе приказа улӑштарса каллех ӗҫлеме тытӑнтӑм. Мӗншӗн хамӑн ҫавӑн чухлӗ ҫул хушри пуҫтарнӑ вот пурлӑх тӗлӗшӗнчен ытти ӗҫ тунӑ япаласем, ҫӗнӗ проектсем, кӗмел сасӑ, вот чӑваш пики, чӑваш хӗрарӑмӗн чӑваш тумӗн уявӗ тата вот Константин Петрович иртерет пирӗн вӑл мӗне ӗнтӗ ҫав хӑйӗн уйрӑм специалистсемпе иртеретӗн те чӗре кӗввисем ятлӑ кашни уйӑхра тенӗ пек ӗнтӗ мӗн чухлӗ ӗмпек мероприяти эпир калатпӑр пурне те каласа кайсассӑн кунта вот ҫав проектсене эпир вӗсем нихӑш те пулман-ҫке. Тен, вӑл чӑнах та эс калашле, вӑл кирпӗч мар, вӑл тӗрӗссипе каласан, может, пире айӑплаҫҫӗ, тӗрӗс калаҫҫӗ унта. Вот ӑна культура министерстви тумалли ӗҫ тесе калаҫҫӗ ӗнтӗ. Но енчен те вӗсем тумаҫҫӗ пулсан, вӗсене ӑнлантарма ҫук пулсассӑн, а халӑха кирлӗ вӗт-ха. Вот Чӑваш наци конгресӗ умӗнче эпир мӗнле чӑвашла пӗртен-пӗр хула уявӗнче те, республика умӗнче те чӑвашла концерт иртеретпӗр. Пӗтӗм чӑваш юрӑҫисем юрлаҫҫӗ. А ҫынсем халь хӑнӑхса ӳкрӗ. Саккӑр тӗлне лӑк тулли халӑх. Вӗт ҫавӑнта Мускавран килнӗ ҫынсем патне кайса Мускаври артистсене кайса пӑхмаҫҫӗ, ҫакӑнтан э, салют та э, кайса пӑхмаҫҫӗ. Чӑвашла юрӑ юратнипе вӗсем кунтан саланма пӗлмеҫҫӗ. Вӗсем хӑнӑхса ӳкрӗҫ ҫавна. Ҫавӑнта вӑл эпир республика уявне те. Тата ҫав хула кунне те чӑвашлатас тенине пӗлтерет. Республика кунне чӑвашлатас тесе акатуя ӗнтӗ тӑваттӑмӗш ҫул иртереппӗр. Чӗртсе ятӑмӑр эпир ҫӗнӗрен. Халӗ те, паллах ӗнтӗ, ҫак уявра та республика ертӳҫи умӗнче питӗ ҫивӗч ыйту тӑратрӑмӑр. Пӗри унта пирӗн Самар енчи маттур чӑваш тухрӗ те каларӗ ӗнтӗ. Вот терӗ Михаил Васильевич, пире ӗнтӗ Тавтапуҫ Михаил Васильевича пире вӑл официаллӑ прием турӗ хӑш-пӗр ертӳҫӗсене унта пӗр вӑтӑр ҫынна яхӑн ӗнтӗ. И тӗлӗнсе каймалла ҫакна асра тӑрса килес. Унта э, пире ҫитернӗ апатсен темӗн тӗрлӗ пулнӑ пулин те, ҫавсене пӗтӗмпех чи малтан чӑвашла ятпарса тухнӑ, каран куҫарнӑ вырӑсла. Ҫав мана питӗ килӗшрӗ. Ӑнта теприсене хам пулсан хам куҫараймасть. Вӑл ҫав тери йывӑр сӑмахсене. Ну, вӑл пи- питӗ лайӑх самант пу- пулчӗ ӗнтӗ. Ҫавӑнта вӑл каларӗ ӗнтӗ, Николай Витальевич калать ӗнтӗ, Николай Витальевич, тепӗр ҫул, тет, патшалӑх шайӗнче Акатуя ирттермесен чӑвашсен тӗп уявне, тет ӗнтӗ, министра ӗҫрен кӑтармалла тейӗн те. Вара Михаил Васильевич министрҫе пӑхран, илтрӗнет министра калать. Ман шутпа ку уҫмалла каймалла. Шел пулин те, эп пӗлнӗ тӑрӑх халӗ бюджет системинче ҫак уявӗ ирттермешкӗн каллех укҫа палӑртман-ха. Ҫавӑнпа та пӳнтӗршкӗ официаллӑ тӑрать. Районсенче ӗҫе калӑпӑр каҫ аренда акатуйсем ирттереҫҫӗ. Вӑл пирӗн республикӑра ирттермен те калча Иртермен. Но апла пулсан пӗтӗмлетӳ тумалла вӗт-ха. Механизаторсене пухса республика шайӗнче вӗсене мухтамалла тивӗҫлӗ пулсан вӗсем ҫӗр ӗҫӗнче палӑрнӑ пулсассӑн пӗтӗмлетӳре кирлӗ ӗнтӗ. Ӑна нимӗнле те патшалӑх шайӗнче нимӗнле те ӑна кӑларса пӑрахма ҫук. Ҫавӑн пекех
районсенче патшалӑх шайӗнче тӑваҫҫӗ культура пайӗ та вӗрентӳ пайӗсем та, спорт комитечӗсем пурте, а мӗншӗн вара патшалӑх шайӗнче республикӑн патшалӑх структурисем. Вот Геннадий Николаевич, халь тата урхи пирки калаҫасшӑн. Юрать, ӑнланмалла. Сирӗн чунӑратни калӑпӑр, ӗнтӗ хӑйӗнче тарӑхнипе ӗнтӗ вӑл ӑнланма пулать. Анчах та малашлӑха, пахалӑха калӑпӑр. Хальхи вӑхӑтра сан шутупа пирӗн чӑваш халӑх умӗнче ҫивӗч тӑракан ыйтусем, мӗнле ыйтусем вӗсем, хӑш проблемӑсем поляк пирӗн умра тӑраҫҫӗ? Вот эпир калаҫрӑмӑр вӗт-ха, вот ӗнер пирӗн унта пулчӗ мӗнле каламалла передача наци телевидения ҫакӑн пек пысӑк передача тумне ӗнтӗ Татьяна Ильинанбекӑн Гена Максимов пек ҫынсене хутшӑнтарса иртсе пыракана пире калӑпӑр кашни хӑй, хӑй пек шутлакан ҫынсене наци анчах та чун ыратакан ҫынсене пуҫтарса ҫын пек калаҫни вӑл питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ тесе шутлатӑп вӑл. Тен, эпир ҫакнашкал наци телевиденине чӑвашлӑх ҫук тесе критикленинчен те вӑл ҫакна тума тытӑнни хистени вӑл пирӗн тӳпете пур тесе шутлатӑп эп унта. Но а мӗн тумалла? Мӗн тумалла пирки эсӗ эпӗ каларӑм ӗнтӗ, эпир хамӑрӑн юбилейӗнче, эс Сенер каларӑн ҫав шухӑша, эпир хамӑрӑн юбилейра ҫакӑн пек пирӗн пункт пулчӗ. Паянхи лару-тӑрура чӑваш халӑхӗ ҫав тери шутлав хыҫҫӑн эпир ҫиччӗр пин

айӑплӑ. Республика кӑна мар, Раҫҫей патшалӑхӗ айӑплӑ. Ҫакӑн пек инҫен те ытти ют ҫӗршыври ученӑйсем калаҫса пынӑ чӑваш чӗлхи вӑл ҫав тери илемлӗ, ҫав тери авалхи чӗлхе. Пӗртен-пӗр чӗлхе.
пӗр чӗлхе. Пӑлхар чӗлхи. Пӗртен-пӗр пӑлхар Упранса юлнӑ тенине ӑна истори тӗлӗшӗнчен упрамалла тесе калаҫса пулсассӑн, мӗншӗн-ха эпир калӑпӑр, паллах, хайхи ҫав ҫавӑн пек пӗтӗмлетӳсене шута илсессӗн патшалӑхӑн эпӗ темиҫе хускаланӑ патшалӑхӑн ҫак пӗтӗмлетӳсене пӗтӗмлетмеллеччӗ халь тӗрӗссипе каласан чӑнах та чӑваш халӑхне ҫӑлас чӗлхине ҫӑлас ыйту тухса тӑрать ӑна тума ятарлӑ программа патшалӑх программисӗр тумама ҫук ним вӑтанмасӑр эп ӗнерте каларӑм ӗнтӗ республика ертӳҫисем пирӗн пӗрремӗш националистсем пулмалла эпир националист сӑмах пирки Питӗ нумай калаҫрӑмӑр, националист тенине эпир тӳрех малалла ӑнланма пуҫлар, халӑха ӑнлантармалла. Вӑл нацизм, нацист тенине пӗлтермест, вӑл патриот тенине пӗлтерет. Вот ҫакна куҫарма халӑха урӑхла ӑнлантарни Раҫҫей шайӗнче националист сӑмах пархатни. Вӑл пачах тӗрӗс мар япала ӗнтӗ. Вӑл Европа шайӗнче тӳрех ӗне те калаҫрӑмӑр. Европа шайӗнче вӑл, паллах, ӗне националист сӑмах, вӑл хӑйӗн тӑван халӑхне юратакан халӑх. И ҫавӑнпа та вот кунта чи малтан ҫак ыйтусенчен те ним хӑрамасӑр эпир ӗнер каларӑм, ним хӑрамасӑр пирӗн пуҫламалла ача сачӗсен ҫинех. И тата массӑллӑ информаци хатӗрсенче, чӑваш чӗлхи пирки калаҫса, вот ҫав тӑхӑрвунниккӗмӗш ҫулсенче пек, тӑхӑрвуннӑмӗш ҫулсенче пек хумхану туса Ачасем, мӗн хӑтланатпӑр-ха? Ҫухалатпӑр вӗт-ха тесе. Вӑт патшалӑх умӗнче, Раҫҫей умӗнче патшалӑх программи тӑратмалла. Ҫакнашкал тесе ӗнтӗ. Нимӗн, нимӗн те хӑранмалла ӗнтӗ. Антон кунта вӗт Михаил Васильевич темӗнле унта чӑвашлӑха хӳтӗлесе калаҫсанах лешсем сиксе ӳкеҫҫӗ вӗт-ха. Унта эп пӑхнӑ тӑрӑх, вот унта чи малтанах ӗнтӗ пирӗн глава ҫине унта пуҫларӗҫ. Вот вӑл националист килет темскер тесе ӗнтӗ. Чӑнах чӑвашла калаҫнӑшӑн. А чӑвашла калаҫнӑшӑн.
Тӗлӗнсе каймалла пирӗн республикӑра вот чӑнашкал хӑяҫҫӗ вӗсем. Вот ҫакӑнта тен чӑнах та конгресс айӑпӗ те пур. Анчах та эпир мӗн тумаллине тума тӑрӑшатпӑр, но пӑшал йӑтса тухаймастпӑр эпир урама. Пирӗн ун пек тӗллев ҫук. Чӑваш наци конгресӗ ытти халӑхсемпе мирлӗ, туслӑ пурӑнасшӑн. Анчах та ҫав хушӑрах хӑйӗн чӗлхине те хисеплеттересшӗн вӑл. Хӑйӗн культурине те упраса хӑварасшӑн. Енчен те эпир ытти халӑхсене хамӑртан ытларах хисеплетпӗр пулсассӑн, мӗншӗн-ха эпир каялла ҫав таврӑма илмелле мар? Вӗсем те пирӗне хисеплемелле. Вӗсене енчен те хисеплемеҫҫӗ пулсан, хисеплеме ҫине хисеплеттермелле. Геннадий Николаевич, эсир халӗ тен шухӑшна каларӑн, шав-шав тумалла тесе. Тен, чӑнах та ҫак эсӗ каланӑ тӗлсене калӑпӑр ӗнтӗ, мӗнре кӑна мар, кабинетра кабинета хутсемпе кӑна мар, хӑй кунӗнче ҫӗпӗр чипере тухаттӑмӑрччӗ мӑн астӑватна. Бюджетра чӑваш хаҫачӗсене, журналӗсене, телевиденине кӑшт чакармалла тесе каларӗҫ кӑна эпир, кар тухрӑмӑр мӗне. Ун чухнехи Чӑваш наци конгресӗ йӗркелерӗ вӑл ҫая палӑрнӑ. Тен, ҫав меслетсене те асӑнӗ пек штаб пулсан? Тен, ҫав калӑпӑр хӑйне вӗлле политикӑллӑ та пат пӳхенде, анчах та ҫуккӑвиҫе урӑхла политикӑллӑ вӑйсем калӑпӑр. Пирӗн халь парти системинче калӑпӑр сӑмахран республикӑсенче уйрӑм парти тупаймаппӑр эпир. Терсипе каласан, чӑваш халӑхӗ хӑйен партине тума пултараймасть хальхи законсемпе. Раҫҫей шайӗнче кӑна тума пултараҫҫӗ. Кунти вырӑнти парламента та суйланас тесен пирӗн малтанах Раҫҫейре ҫирӗпленнӗ партисене кӗмелле. Вара лешсем тин кӑна пире ҫиплетес те, вара эпир ҫав парти урлӑ тухма пултаратпӑр парламента. Урӑхла каласан, пирӗн ниепле майпа та политикӑлла вӑй йӗркелеме май ҫук законпа килӗшӳллӗн. Пӗртен-пӗр каллӗхе вӑхӑтра ӗнтӗ тӑрса юлать, ҫак ӗнтӗ пӗтӗм нацине пӗрлештерсе тӑракан вӑл обществӑлла организаци, вӑл ӗнтӗ Чӑваш наци конгресӗ те эпир Ӗнтӗ тепӗр мар. Чӑннипе ӗнтӗ калӑпӑр пирӗн республикӑра тата пирӗн чӑваш наци культуратунине пури ҫук-и вӑл Мускаври? Вӑл кама пӗрлештерсе тӑрать вӑл? Вот ку уйрӑм ыйту.
Вӑл мӗнле япала статуспа?
Ма вӗсем пирки илтмеппӗр? Айбыр эпир унтан ҫапла пуҫларман. Она вӗсене шел пулин те юридици тӗлӗшнӗтен эпир регионсем хушшинче пулсан вӑл пӗтӗм Раҫҫей организацийӗ. Вӑл пӗтӗм Раҫҫейри чӑваш ҫавӑнпа та чӑваш наци регионсен хушшинче. Ӑна туса хурас тесе Чӑваш наци конгресӗ питӗ ҫине тӑчӗ. Эп хам та нумай ӗҫленӗ. Тӗрӗссипе каласан, ман идея вӑл Мускавсене вӑрҫа-вӑрҫа, вӑрҫа-вӑрҫа. Ҫакна мӗн шун тутарнӑ хӑй вӑхӑтӗнче автономисен саккунӗ тухсассӑн эпир шутланӑ ӗнтӗ Раҫҫей саккунӗсемпе федерацилле шайри организаци Раҫҫейрен укҫа илме тенкӗ ҫак ӗҫсене тума тесе пултарать пуль тесе шутланӑччӗ эпир ун чухне. Шел пулин те, эпир ӗмӗтленни пулмарӗ, организацине туса хутӑмӑр. ентӳҫӗсене те суйларӑмӑр. Пӗр вӑхӑтра вӑл вот Анатолий Геннадьевич чӑрӑшсемпе каласан, вӑл маттур, вӑл ун чухне хӑйсен мӗнсене ҫав ВДНХ шайӗнче ирттеретчӗҫ пирӗн уявсене ӗнтӗ. Вот вӑл тӗрӗссипе каласан юридицирен пиртен пысӑкрах организаци. И ҫавӑнпа та вӗсенчен ыйтмалла мар ӗнтӗ. Ну, шел пулин те, пирӗн никам та вӗсем пирки ӑнланмасӑр кам ӗҫлет, ҫавна ҫын курать. Унта ҫитменлӗхсем те пур ҫав ӗҫленӗ чухне, паллах, ӗнтӗ вӗсем ҫитменлӗхсем пулмасть ӗҫлекен ҫынсен. Вот. А кунта, эпир калап федерацине, вӗсем пӗр енчен пӗр вӑхӑтра пире ӗнтӗ Чӑваш наци конгресне те Шупашкара та куҫарасшӑнччӗ. Анчах та эпир хирӗҫлермӗ, мӗншӗн, мӗн тума кирлӗ пире вӑл? Пирне халь те халь статус ҫитет, ӗҫлемешкӗн пире никам та чармасть. Ҫавӑнпа та эсир те хӑвӑр май ҫӗнӗрен пуҫлӑхсем, укҫа-тенкӗ тупса эсир ӗҫлени вӑл чӑваш тӑкӑшне тата аталантарни кӑна пулать тесе эпир унпа килӗшмерӗмӗр. Вот. Ҫапах та, ман шутпа, чи малтанах пирӗн паян ӗнтӗ федераци шайӗнчи организацире ҫирӗп ыйтмалла. Эпир ӑна ларта пӑлвал ыйтусене. Унта та, ман шутпа, йӗрке тумаллах паллах ӗнтӗ. Шел пулин те хальлӗхе пӗтӗм ыйтусене ӗнтӗ вӑл пӗтӗм тӗнчере чӑвашсен ыйтӑвӗ шел пулин те ҫапах та мӗнле унтанча каламасть кунри ҫинчех вӑл ӑна ҫавӑнпа эпир мӗн тӑватпӑр йышӑнатпӑр а мӗн тесессӗн унта эпир лартакан ыйтусем ӗнтӗ эп калап ӗнтӗ вот паян та унта калапӑр патшалӑх канашӗнче килтӗм унта ну ултӑ ҫичӗ ҫын тухса тӑнӑ ҫӗ плакатсемпе ӗнтӗ калапӑр так ҫапла ӗнтӗ но эпӗ кунта ҫанах калама эпир плакатсемпе тухса тӑни паян вӑл пӗринчен тенӗ вӑхӑчӗ ҫавӑн пек иртсе кайрӗ иртсе кайрӗ. Те пирӗншен, те пирӗн влаҫ органӗсемпе ҫавах та килӗштерсе ӗҫлени кирлех пӗр енчен. Вӗсем айне выртса мар, ирӗклӗн хамӑр вот ҫакӑн пек травма ыйтусемпе калӑпӑр вот университет ыйтӑвӗ пире хумхантарать. Халь пире вӗсен ял хуҫалӑхпа педа пире хупасси пирки унта хӗрлӗ стропкана кӗртнӗ. Пирол питӗ хумханать Мускава, мӗн тӑватпӑр. Тӗлӗнмелле пулӑ.
Филиалсем, калӑпӑр, ниме туман институтсем лайӑх иккен. Пирӗн кусем ӗмӗр авалтан ӗмӗр авалтан пулнӑ вӑл никӗс вот вот патшалӑхлӑх системине ҫав конституцие патшалӑх сӑмаха кӑларса пӑхни вӑл ҫавӑн пекех вӑл эпир ҫакӑн пек япаласене кӑларса пӑхни вӑл хамӑр системӑна пӑсни пулать пирӗн патшалӑхлӑх системине пӑсни пулать а калӑпӑр вот чӑваш филологи факультетӗнче Ан калӑпӑр, ну, мӗнле каламалла, ну, пӗтӗмпе ӗнтӗ писательсене те сирӗн пилӗк ҫын ҫуккӑ-тӑк кӗскетсе хунӑ, калӑпӑр. Тата ҫав пек мӗн специальноҫсене вӗрентессине фольклорист темскер ӗнтӗ ӗнтӗ. Вӑл шутлӑ ҫынсем. Енчен те факультетран, ҫулталӑкра пӗр поэт тухсан, пӗр писатель тухсан та чӑваш халӑхшӑн вӑл ҫав тери пысӑк ҫитӗнӳ пулмалла. Вот. Унтан унтан ытлашши кирлӗ те мар вӑл. Ну, кирлӗ-ха ӗнтӗ вӑл. Анчах та унтан ытлашши тума йывӑр ӑна. Поэтпа писатель планпа ҫук, планпа давай, давай, анчах та вӗрентмелле, вӗрентмелле, вӗсене ҫавӑнтан кӑлармалла вӗсене мӗнле те пулин вӗрентме тӑрӑшмалла темелле ӗнтӗ. И вара вун ултӑ ҫын хӑварни, калӑпӑр, унта вӗренти. Эпир эпир чухне алӑ ҫын пулнӑ чӑваш пирки мӗнше вӑл уйрӑм кӑна пулнӑ-ха ун чухне вот алӑ ҫыннанпа кӑркӑр Олег Терлегионтов унта эпӗ тата мӗн чухлӗ ҫын хушаматсене паян рыбкин унта вот смолин тургай те ҫавӑнтах вот ҫав вӑхӑтсенче вӗреннисем мӗн чухлӗ вӗсем пирӗн унта паллӑ ҫынсем пур тӗрӗслевпе каласассӑн и кунта та ҫав ыйту эпир нумай чӑваш халӑх историне сарас тӗлӗшпе чылай ӗҫлерӗмӗр уйрӑмах Аса илсе хӑвармалла пирӗн академика, мӗн, Василий Васильевич Николаева. Ведь вӑл ӑна тупнипе эпир чӑваш ӗҫченӗсен, ӗҫченлӗ ҫынсене пухса лару ирттернипе ҫавӑн чухне пир ӑна тупрӑмӑр. Мӗн чухлӗ пирӗн чаплӑ кӗнекесем чӑваш халӑх историйӗпе тухрӗҫ. Вӑл чӑваш костюмӗ, чӑваш халӑх костюмӗ, вӑл история, Тата мӗн чухлӗ тумлӑ-тумлӑ кӗнекесем тухса. Ахальтен мар Чӑваш наци конгресӗ ҫине тӑнипе, вӗсен мӗн тӑванӗсем пулӑшнипе эпир Шупашкарти тӗп тӳре лапамра, хӗрлӗ тӳре лапамра ятарлӑ палӑк лартрӑмӑр Василий Васильевича. Ҫан пек паллӑ тумалла. Тепӗр халӗ черетре Геннадий Николаевич Волков тӑрать. Вӑл пирӗн чӑваш халӑхӗн Ашшӗ тесе калаттӑмӑр тепӗр ӑна хӑй вӑхӑтӗнче. Мӗн-ши-ха пирӗн вӗсене манмалла? Паллах ӗнтӗ, патшалӑх шайӗнче те ҫине тӑрса ӑна Елчӗкри те, Шупашкарта халь ӑна палӑк лартмаллах. Эпир хальлӗхе турӑмӑр, калӑпӑр, Волков ячӗллӗ сквер халь пур тӗп урамра пирӗн. Ленин урамӗнче пирӗн пур Волков ячӗллӗ сквер. Ҫав скверта вырӑнӗ те пур ӗнтӗ, палӑкне тӑвас пирки пирӗн халь ҫине тӑрса ӗҫлемелле. Вот. Пире ҫавӑн пекех хумхантарать, театрсем вырӑсланса пыни те, чӑваш ҫамрӑксен театрӗ вырӑсланса кайрӗ. Вот. Мӗнле-ха, мӗнле ӑнланмалла ҫакна? Чылай чухне вырӑсла спектакльсем лартма та ҫеҫ. Вырӑсла спектакльсене ахаль те курма пулать. Телевиденипе, радиопа те, темпе те. Анчах чӑвашлӑха упраса хӑварасне, унта укҫа-тенкӗ ҫинче шухӑшласа мар. Чи малтан ӗнтӗ чӑваш идейине пропагандӑлас чӑваш театрӗсене, мӗн, э, писательсене ҫыртарса драмӑсем вӗсем енчен те вӗсен спектакльсем кам ҫырать малашне пирӗн хальлӗхе авторӗсем те сарсаланса юлчӗҫ вот вӑл пире хумхантарать нумай ҫавӑн пек э, япаласем пире хумхантараканнисем, вӗсене эпир хускатсах тӑратпӑр. Чӑваш кӗнеке издательстви те халь йывӑр лару тӑрура. Мӗншӗн пирӗн регионсенчи чӑваш диаспорисене эпир ӑнлантаратпӑр? Кунтан тӳлевсӗр сире эпир кӗнекесемпе тивӗҫтерейместпӗр. Сирӗн тӗп тивӗҫ вӑл вырӑнти бюджетсене йышӑннӑ чухне ҫав бюджета кӗнекесем валли, чӑваш шкулӗсем валли чӑвашла кӗнекесем илес пирки бюджета укҫа-тенкӗ хӑварассипе, хывса хӑварассипе ӗҫлесси пирки вӗрентетпӗр вӗсенетпӗр, ыйтатпӑр. Вот шел пулин те, вот калӑпӑр, хӑш-пӗр облаҫсенче юлашки вӑхӑтра чӑваш кӗнекисене илме пӑрахнӑ тӗрӗссипе каласассӑн.